E ngā iwi o te motu, tēnā koutou. He aituā, kua mate a Lui o Keroa, tētahi o ngā kuia o te ao kōhatu tūturu. Ko ōnga pānga ā-iwi, ko Ngāti Tāne ai, me Ngāti Tūpaea, o roto o Taranaki iwi. He kuia i tipu ake ki roto o Parihaka. Kotahi rau e whā tau, tōna pakeke ka mate nei. I tēnei wā kei tōna ake kāinga ki Pungarehu e takoto ana. Arā, kei āpōpō, Ka kawea ki te marae o Te Paepae ki Parihaka, mo te roa ake o tana uhunga. Kei te 11 o ngā haora o te tāite e heke mai nei ka tukuna ai ki te rua kōiwi o ana mātua tūpuna. Ehara anake ko ngā tohu o te hōtoke kua tae atu ki ngā whenua o Ngāwhā, engari kua tae tahi atu ko ngā rōpū e tohe ana kia kaua aua whenua e whakamahia e te Tari Whakatika Tangata hei whare mauhere. I tērā tuatahi, i nohotia ko ngā whenua i waho mai i te wāhi i whakaiwhakaarohia. Engari ināianei, kua noho tonutia ko te huarahi. I waenganui a Hirini Hēnare i ēnei e whakatutetute puehu ana, e kohi ake ana ngā whakaaro. Tōtika tonu mai i te tāone o Kaikohe, Kāore i āwangawangatia ngā kino o Tāwhirimātea e ēnei uri o Ngāpuhi i roto i te whakapono kua tae mai te wā kia nohoa te whenua. Pai noa iho tēnā ki a mātou, heoi kua nohoitia mātou i waho i te, i te taiapa nei, ana, ka pārea pea a mātou te tae, te keiti. Kia ki kona mātou noho ai ki te haka nui i te kaupapa nei ki a Kauai Tū Te Wharehere nei. Ko te rā tuatahi tērā o te noho. Nō te rā tuarua, ahakoa i tae mai a Ngāti Rangi me te Manatū Mauhere ki te inoi kia neke tēnei hunga, paraka rawa te huarahi katoa e ngā uri o Ngāpuhi mō ake, ake tonu atu. Ā, kia whakaae rānō te Kāwanatanga kia haka kore atu nei Tēnei kaupapa o te whare herehere, ka taea noa ka nuku i konei. Ā, ko ngā kaumātua ka noho ki konei, ina haka ekea mai e ngā, e ngā pirihimana. Ka noho rātou i runga i te kaupapa, ko rātou ngā mea hei kōrero i tēnei, ā, hei, hei kōrero ki te pirihimana i ēnei kaupapa. Kei te kitea ko te nohonga roa ka hautūtia i roto i a rātou whakaaturanga, me ngā manaakitanga mai hoki o waho. Ahatia tātou mauri ake te wharehere, mārama tonu tātou, te kāhore o tātou hē, e whawhai ana tātou mō ā tātou taonga tokoi. Purutia mai te tāhuru o te rangi ki a mau, ki a whēnā, ki a toka te manawa ora. Whai mārire. Āe, me te haka rangimārie o ō tātou rangatahi, i te mea, ka nui ō rātou wairua, ka nui te oho o ō rātou wairua, kei mahi kinongia Ngā kaumātua kua peke mai rātou ki te, ā, ki te whawhai rā hoki. Engari ko te hiahia atu koe e pērā, kia ū i te rangimārie. Kua whakaeketia nei e ngā uri o Ngāpuhi tō rātou whenua tapu o ngā whā. Ko Tāria ināianei, mehemea ka aroha mai te ture ki a rātou inoi, ka tukua mai rānei te ture ki te panga i a rātou a ngā rā kei te tū mai. He rīnihana tēnei atu i ngā whā mō te kararehe. Hou atu ana ki ngā whenua o Te Kohu ki Te Urewera, Kei te rangahautia e ngā āpiha a te ture te pūhiatanga o te whiore o tētahi manu āwhiowhio e ētahi nanakia e rua. E ai ki ngā whakamārama i patua tētahi o ngā kaihautū o taua manu āwhiowhio, kātahi ka tangohia ana ki. He take tēnei i tīmata mai ki taua takiwā i te pikitanga ake o te utu mō te tia, arā, me te kaha hou atu anō hoki o te hunga rāwahu. Mō ērā atu whakamārama, ka whai whakairihia e ētahi o te hau kāinga ā rātou waea ārai, manurere, rangī. Kia kaua ai te hunga haere poka noa, e āhei ki te tau ki reira. Arā, kei roto te take nei i ngā ringa o te ture. Kei āpōpō ka tūtaki te tīma hutupōro Māori ki a Queensland, ki roto i te tuatahi o ā rātou kēmu, E toru ki ngā tīma toa o Ahutereiria. I te taunga rererangi o Tāmaki Makaurau i Nanahira, ka wehe atu ēnei toa a tātau mō te 15 rā. Engari ki tēnei pūrongo a Dean Nathan, ko ētahi o ā tātau toa kei te pākia tonu e te māuiui. Kia whakarongo ake tātau. Ahakoa ngā āwangawanga i te tuatahi mō te māuiui a Roger Randall rāua ko Christian Ormsby, hei tā te kaumātua o te tīma Māori a Whetū Tipiwai, kua puta ora mai rāua i ngā paraki tihi o tēnei wiki. Kei te ohorere mō te haerenga nei, engari i mōhio tonu ka katahi noa ka mutu rātou i te Super 12, rerekē hoki nā whai nei ki roto i wā rātou tīma. Ā, me kī ake nei, engari ko, i tēnei wā kua whakakotahi rātou, ā, me kī ake nei raro te, te rōpū kotahi i tēnei wā. Nā te tukinga a ngā Māori ki Ahitereiria i tērā tau, he hokinga tēnei me te mōhio pai ki te kaupapa kei mua i a rātou. I hoki atu a nā whakaaro a Matiu ki, ki tērā tau i te wā i haere mātou ki reira. Ā, mōhio tonu nā mea i hihi ana ki te, ki te tutuki i taua wā, Engari me kīa nei i hoki atu mātou ki waua ki te whakatikatika, ā, engari kāre e āhua me kī ake nei, ka tae atu ki tāwāhi, ka, ka, ka oti atu nā, nā Mahi Reid. Kua tukua rā ngā karakia ki te runga rawa kia manaakitia tō tātou tīma, engari me te mōhio anō ko te mutunga kei roto i ō rātou ringa. Ko te mea whakakaha i a rātou hei tāwhitu, ko te mōhio anō, ko te motu whānui kei te tautoko i a rātou. Ahakoa nō tēhea iwi mai te tai tokerau, te hauāuru, te tai rāwhiti, me kī ake nei puta noa ki te wai pounamu, tō rātou manaaki hei tautoko i a mātou. Koinā te kaha. E toru ngā kēmu a te tīma Māori ki roto o Ahitereiria me te tūmanako hei tā rātou hokitanga mai Ko Piki rawa atu te wāriu o tēnei paoro. Dean Nathan, Te Karere. Tēnā pea. Hoi anō, whiti atu ana i ngā rekereke o te tīma Māori, ko tā mātou karere a Te Whetū me Corkindale. Arā, nō te ata tū tonu nei, ka rere atu a ia ki te whenua o Piripana, ki Ahitereiria. Whero, Tēnā rā koe e Whetu. Aa, tēnā koe e te whaea, te huna mātakitaki i tēnei pō, āe, kia ora. Ka pai rā te rongo ake i tae pai atu koutou ki kona. Aa, i tae pai kātou, i a mātou e tatari ana i konei, karahiuhiuia mātou e te maranga, e te ua, aa, i tēnei, i te, i te ata nei i, i, i te whenua Kuini nei, i te whiti mai te rāhoi noa i te ahiahi nei āhua huri nā tohu ā Tāwhiri Mātea, Hoi noa ki te nei koutou i te i te taone nui o te whenua Kuini i muri nei, ana, i tēnei wā kei te āhua kāpuapua hoi anō e tūmanakohia ana hei āpōpō ka tūtaki ana te tīma Māori ki te whenua Kuini, ā, ka āhua whiti mai a a Tamanui te rā e whaia. Ko te āhua nei rā nāu i heri atu ngā marangai o te kāinga nei ki konā. Ā, i rono i te āhua whiti ake te rā i te, i te wā kāinga nei, ā, heoi anō, āe, ko te whakapae āna mātou i, i tō mahi te ua nei, te marangai nei, ā, ki konei, āe. Anake i hea tō tātou tīma toa e noho ana? Awa, kei te pito tonu te, o, o, o te taone matua nei, ā, i piri mātou ki a rātou i te, i te ata nei i te hui tahi, ā, i te, i te kōrero, i, i te kōrero a Whiti, Whetu Tipiwai mō te, mō te hītori o te haramai a te tīma Māori ki tēnei, ki tēnei whenua. I tae tuatahi te tīma Māori nei i te tau 910, anā, i, i toa tonu tā tātou tukihana, ā, kia, kia, kia Queensland, Ana, e whitu nā wā kua tūtaki tātou ki a Te Whenua Kuini, e whā nā wikitōria, e rua nā, e rua nā hingatana, ana, kotahi te, te tākaro i noho ōrite. Nō reira, ā, ka tūtaki anō tō tātou tīma āpōpō, āe, ko te hiahia ki te pore tonu i nā, nā wherowhero o, o, o Te Whenua Kuini nei e whāia. He aha ngā whakarite kei mua i a rātou? Āe, i te ata nei i hui tahi te tīma ki te kōrero mō te hoariri. I te pō tonu rā i karangahia te ko wai te rārani tīmata mā nā Māori hei tuki ki nā, ki nā, ki nā wherowhero o konei. Kua kite nei tātou wētahi tauhou kua kuhu ki roto i te tīma Māori ara, ko Joe Maddock kei te pari hau ana, ko Ryan Nicholas kei te tūranga takawaena, ko Mark Meyerhoffler kua uru hei toparua, Ko Tiomua ka noho ai Kāpene kua kuhu mai a John O. Gibbs ki te ki te taha kāpō, ana he he mea hou anō kei kei te kei mua kei te ā kei te nonoke o o te tīma Māori ā ko Corey Flynn ā ko ko Carl Hayman ka ka kuhu mai ā me me Greg Feek ana i i kōrero katoa rātou i te ata nei mō te mō te hoariri Kua rono nei rātou kāre a, kāre, kāre te whenua Kuini i te whakatō i tana tīma matua nā te, nā te mate o te haere o, o, o nā tākaro toa ki te taha o nā, o nā warapī ki reira whakariri ai mō te tuki ki nā Māori, nō reira e āhua memeha tonu te, te tīma o, o te whenua Kuini. Hoi anō, ā, ki tā tātou tīma ka kore rātou e tuku, ā, e, e rikarika katoa rātou mō tēnei, tēnei tukina āpōpō whāia, āe. Kāre hoki pea e kore kei te ngunguru te tīma o ngā kuinina, nē? Āe, kei te, ā, well, i rono te tīma Māori i te rā nei kua uru tētahi tama, ā, nō te kāinga tonu, ā, ko tana pāpā, ko Grant Batty, ko ia tētahi o nā parihau i roto i te tīma o nā pano katoa i te tau 70. Ko ia tētahi pōteketeke parihau, tere nei te oma. Ana i rongonui mo tana, mo te tukina ki nā raiona o Ingarani, nāna i te piro, ana i toa e te tīma pango katoa i aua tēhi ki nā raiona, nō reira, āe e whaea he, he tākoro nui ka, ka kite a Apopo. Āe, ō. Hoi anō rā, kua mutu ake ngā pātai, ā, tēnā rā koe e Whetu. Ki te whare kāwana o Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau, i hui tahi te rōpū whakaiwhakamāori ā-waha, ā-tuhi o Aotearoa. Ko te hāngai o te hui, he whakariterite, he whakatau i ngā tini kōrero mai ngā kārangaranga ā-iwi kei waenga o tāua e noho ana kia whakano ake tātou. He kaupapa kua rima tau e kōkirihia ana i raro i te rōpū kaiwhakamāori ā-waha, ā-tuhi o Aotearoa. I ngā rā e rua kua hipa atu, neke atu kē i te 150 o ngā kārangaranga iwi o te ao e noho kāinga ana ki konei, he mema anō o taua rōpū, i tae ā-kanohi mai ki te wānanga i ngā take maha. He tuatahi anō kia whakauru atu ērā o tāua e whai raihana ana i roto anō o aua mahi. E mōhio nau wētahi anō ngā kōrero ka mea mai te tangata ki a au ki te haka Pākehā i wētahi kupu ka mea tau e mea mai ana aku mātua ki a au tino tapu rawa wēnā kōrero te haka huri ki wētahi atu reo nā koe rā ngā ngā mea nei ki au e rongo nei au ki a rātou he ethics nā kei roto anō i a tātou anō wērā kaupapa. Nā ko tā mātou e haramai ki te whakarongo ki te whakapātata atu ki te rōpū nei. Ā, kia, ā, kia āhua mātotoru ake te kitea atu o te, te kanohi Māori i roto i ēnei, i ēnei, ā, huihuina. Te whakaaro nui anō i roto o te kaupapa nui e hikoihia nei, arā, kia haere whakamua tahi kē ko tāua me ērā atu o ngā iwi, tauiwi, mai o ngā whenua o tāwāhi rā, arā, me tērā anō hoki. He kaupapa nui tēnei me ōna tikanga katoa hei waihotanga mā ā tātou tamariki mokopuna. Tēnei wā kai te aro nui ki te ipurangi me ngā rarau kōrero reira hai hai rapu huarahi whakaore i reira e ora tonu ai nā taonga tuku i o a koe mā kua mā. O ērā o tāua kua neke atu i āianei i te kotahi rau e whai raihana ana mō aua mahi. Ā, ko tāku inanahi nei he whakaohooho i te hui nei nā te mea he Pākehā katoa, Hainamana katoa rātou. Me mārama anō hoki rātou, ā, nō wai tēnei whenua, nō wai tēnei motu. Te tūmanako i a ia nei, kia maha atu kē te kitea o tāua i roto o aua mahi. Kua puta te rārangi mō ngā tāngata ka whakahōnoretia mō ngā tohu teitei a te Kuini Pākehā. Ko te Tohu Taumata o Aotearoa i whakaīngoatia ko Hiu Kāwharu o roto o Ngāti Whātua. Mō te DSNZM, ka utainga ki runga ki a Dorothy Huhana Bubbles Mihinui o Rotorua. Ko te tahu, ko te Tohu NZM ka whakawhiwhia ki a Maurice Manawaroa Gray o Ōtautahi. Ki a Mereana Peka o Ōtara, ki a Miriama Kaiaha Tahi o Te Kūiti, me Maaka Tauranga Tibble nō Tūranganui ā Kiwa, mō te tohu o SQ. Ka whakawhiwhia ki a Mere Arihi Te Huinga Edwards, Hema o Tūranganui, me Daniel Puna Tūmahai nō roto o Ngāti Whātua, mō te tohu QSM, arā ko Hana Morrison rāua ko Tānia Pearl, Pari nō Rotorua, ko Mei Ngaronga Rāwiri o Waimamaku, ko Mārama Rosina Whaiapu nō Manurewa, me Maurice Te Pouri Wilson nō te marae o Te Ihu Mātao ki Manukau. Kei ngā rā e heke mai nei, ka pōhiritia ēnei hunga ki te whare o te Kāwana Tienara. Hoi anō rā, kua tae, kua tau ake ki konei a tātau kohinga kōrero mō tēnei rā, arā, kia kite ake anō a tēnei haora o āpōpō, kia pai te noho mai, i raro i ngā manaakitanga a tō tātau kaihanga. Kia ora. Noho mai rā e te iwi e.